Ore ru yvágape reiméva toñembojeroviákena nde réra, ta ore oñuãmba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha. Emei oréve ko árape ore rembi'urã opa ára repytevéva. Nejareíkena oréve ore rembiapo vaikue rohejareiháicha ore rapichápe rembiapo vaikue orendive. Ha'ãnukena reheja roike ojepy'ara'ã, he'i San Juan. ha upéicha. Mba'épa jahecha ko'ápe ko ta'angápe? Jahecha, jahecha hína mitã'i mokõi, dos niñas, vemos, ha mokõi mitãkuña'i, dos niñas. Escuchan, ¿no? Ja'éta mitãkuña'i, mitã'i, mbo'ehára ysyry, syry arroyo, panambi, oĩ porã, muy bien, ja'e jeýta upéicharõ mbo'ehára, mitãkuña'i, mitã'i, mokõi mitãkuña'i, mokõi mitã'i. oĩ porã, panambi, ita, ysyry. Oĩ porã. Muy bien. Ñamba'apóta ñande lívro ñanearanduka página dieciocho, diecinueve. Mba'éicha héra ñane mbo'epy héra paseohápe. Paseohápe he'ise en el paseo. Oĩ porã. Péicharõ jahecháma ko'ápe, mitãnguéra ojepasea mbo'ehára ndive. Mba'épa ojapo mitã'i? Ojahu. Ke ásen los niño? Ojahu es se báñan. Mba'épa ojapo mbo'ehára? Ke áse la maéstra? Mbo'ehára onohẽ fóto. Oĩ porã. Muy bien. Péicharõ ko'ápe, mba'e ikatu ja'eve hína imba'épa jahecha, árbol yvyra máta ja'e. Oĩporã. Muy bien. Upéi he'i ñandéve tembiaporã, ejercicio uno. Emongurusu ta'angápe. Marca en el dibujo. Ysyry. Repitan ysyry, arroyo. Ko'ápe, marcar. Pemarka tape. Mitãkuña'i, ko'ápe ha ko'ápe. Mitã'i, ko'ápe remarka ha ko'ápe. Mbo'ehára, ko'ápe. Oĩ porã. Muy bien. Ehayguy oĩ porãva. Vamos a subrayar, subrayo la, la oración correcta. Mitãnguéra ovy'a. Los niños están felices. Mitãnguéra okaru. Los niños comen. mitãnguéra oñeno, los niños están acostados. ¿Cuál es lo correcto? Mitãnguéra ovy'a. Oĩ porã. Pépe pe hayguýta, pe subrajáta. Ipuru pende mbojojaha pende regla. Oĩ porã. Muy bien. Mbohapy. He'i, Ehasa tenonde ha embohovái. Pasa al frente y responde. Moõpa oĩ mitãnguéra? Dónde están los niños? Y la respuesta es mitãnguéra oĩ ysyrýpe. Oĩ porã. Mba'épa ojapo hikuái? Qué hacen ellos? La respuesta es ha'ekuéra ojahu. Ellos se bañan. Tercero, máva ndivépa oĩ hikuái? Con quién están ellos? La respuesta es ha'ekuéra oĩ mbo'ehára ndive. Oĩ porã. Muy bien. Jajapomíta peteĩ jaipuru la ñande ta'anga'ikuéra ha oporandúta peẽme. Che ha'e, ha'e oporandúta péicha ogue'e ha upéi peẽ pejéta ko'ápe. Muy bien. Va a preguntar ella, la niña, mitãkuña'i, y luego ustedes. Eso es la variación que vamos a hacer acá. Porque dice pasa al frente, pero Nosotros estamos en casa, he'íne ógape. Moõpa oĩ mitãnguéra. Ahora ustedes dicen, repiten. Mitãnguéra oĩ ysyrýpe. Muy bien. Mba'épa ojapo hikuái. Ko'ág̃a peẽ ustedes. Mba'e ha'ekuéra ojahu. Oĩ porã. Muy bien. Máva ndivépa oĩ hikuái? Ko'ág̃a peẽ osẽ ha'ekuéra oĩ mbo'ehára ndive. Oĩ porã. Muy bien. Aguyje peẽme? Ahátama. Significa hasta luego y ustedes me dicen tereho porãite mbo'ehára.